Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Öýüňize bereket, ömrüňize bereket, sabryňyza, aň-düşünjäňize, il-gün bähbitli işlere goşýan goşantlaryňyza bereket! Hemmäňiz sag-urgunmy, sag-aman otyrsyňyzmy? sagaman işläp ýörsüňizmi, öýçerler hemme gurgunçylykmy? Bilinşi ýaly, birnäçe günlükde daşary ýurtlardaky öňki, soňky türkmenistanly watandaşlaň gatnaşmagynda täze bir propaganda başlady, täze bir ýalan propagandasy başlady, olam birleşmek. Indi şu birleşmek bilen baglanyşykly düýn biz gysgajyk bir düşündiriş, bildiriş wideosyny goýduk. Şondan soň gaty köp sanly haýyş gelip gowuşdy. Şeýle-de köp sanly pikirler bar, teklipler bar, bellikler bar, tankytlar bar. Köpüsi bilen ýazyşdyk, köpüsi bilen gürleşdik, sesli, wideoly, ýöne käbir watandaşlaň aýratyn üstünde durup düşündirmegimizi isleýän käbir zatlary bar. Şo zatlar barada gürleşdik, ýöne aýtdylar, şu aýdylan zatlary ýörite bir wideo edip kanala goýsaňyz, beýleki watandaşlaram şu aýdylýan zatlar barada öz pikirlerini goşsalar, paýlaşsalar, halk köpçüligine ýetirseler diýdi. Indi mähriban doganlar owaly bilen bir zady göz öňünde tutmaly. Bir iş etjek bolýaňyz, ýöne şol iş başa baranok. Muň üç sany sebäbi bolup bilýär. Birinji sebäbi şol ediljek bolýan işi edilmelisi ýaly däl-de nädogry ediljek bolýandygy üçin bolanok. Ikinjisi şol işi etjek bolýan adam aslynda özi başarnykly däl, şol işi başaryp biljek ukyp ýok, ukypsyz. Talant ýok, ukyp ýok. Şoň üçin başa baranok. Üçünji sebäp, iň esasy sebäp, bu tebigatyň kanuny bilen, Allatagalaň ylahy düzgüni, deňagramlylygy, sazlaşygy bilen baglanyşykly. esasy bir sebäp. Ediljek bolýan işiň metody hemme zada dogry. Birinji we ikinji sebäpdäki göz öňünde tutulýan zatlar. Meselem, şol işi dogry metod bilen etjek bolýar. Bilýär nähili edilýändigini, dogry metodyny bilýär. Iki, ikinji şert. Ikinji päsgelçilik. Munda ikinji päsgelçiligem ýok. Näme üçin? Bul ukykly. Bu talantly. Ýöne ähliumumy adamzat gymmatlyklaryna peýdaly, adamzada, halka peýdaly däl. öz bähbidine çapýan, haram nebsine çapýan bolany üçin, birinji we ikinji sebäpler onda ýogam bolsa, üçünji sebäpden özi dogry, halal, tebigatyň kanunlaryna, Allatagalaň ylahy deňagramlylygyna, sazlaşygyna gabat gelmeýänligi üçin, özi dogry-düzgün adam bolmany üçin şol iş başa baranok. Ina, şu üç sebäpden başa barmaýar iş, ediljek bolunýan iş. Indi, özüň üçin, bir adamyň, bir watandaşyň özi üçin etjek bolýan işindäki şertler bilen halkyň geljegi üçin, halkyň ýagdaýyny düzeltmek üçin, Ähliumumy adamzat gymmatlyklary üçin ediljek bolýan işlerdäki şertler bir-birinden düýbünden tapawutly. Şonuň üçin şahyslar bilen baglanyşykly şertleri siz halk, jemgyýet, syýasat üçin bolmaly şertler bilen hiç wagt çalyşmaň, garyşdyrmaň, bulaşdyrmaň. Türkmen halkynda, Türkmenistanda, türkmenistanlylaryň arasynda Gowy adamlaň, halal adamlaň, päk adamlaň nesli tükellimi, gyryldymy? Nirde bir ogry jümli? Häzirki režim bilen bile döwleti talan, halky talan, her hili jenaýata, bikanunçylyga soňuna çenli goşulan, şondan öz haram bähbidi üçin peýdalanan adamlary biz jemläp, şolaň arasyna-da biz goşulyp, Halka peýdaly iş etjek bolmaly. Şunda bir logika barmy? Halka peýdaly, halka zyýan beren adamlary üýşürip, şolaň arasynda-da bizi goşup, halka peýdaly iş edip bolýamy? Siz şuňa ynanýaňyzmy? Halka kim peýdaly iş edip bilýär? Özüne peýdaly adam. Özüne peýdasy bolmaýan, özüni oňarmaýan adam. Bulam başga bir şert. Bulam başga bir tarapy işiň, hakykatyň başga bir tarapy. Näme üçin özüni oňarmaýanlary süýräp, şolardan gahryman, şolardan syýasy bir figura ýasamaly? Näme üçin? Şol işi, şol talaby aňryýany bilen kanagatlandyrýan watandaşlarymyz bar-a. ýöne olar bolgusyz reýting üçin ýa kameralaň garşysyna çykyp özüni, halkyny, ýurduny masgaralap ýörenoga, näme üçin biz oýnatgydan gahryman ýasamaly? Näme üçin haramzadadan biz ýagşyzada ýasamaly? Şu logika bilen halka peýdaly iş edip biljegiňize ynanýaňyzmy? Ýa şeýle absurd düşünjeler bilen taktikalar bilen, oýunlar, hilegärlikler, ýalan propagandalar bilen halka peýdaly iş edip boljagyna ynanýaňyzmy? Eger siz ynanýan bolsaňyz şuňa, onda ýoluňyz açyk bolsun. Goşulyň, näme etseňiz ediň, ýöne biz näme üçin goşulmaly? Hak bileleşigi şeýle-de biri-birinden garaşsyz, özbaşdak hereket edýän intelgensiýaň wekilleriniň, öňdebaryjylaň, sungat, medeniýet, jemgyýetçilik, syýasat işgärleriniň, ustudentleň, zähmet migrantlaň gatnaşmagyndan emele gelen bir bileleşik. Bu erkin görnüşdir. Bärde bir adam ýok, bir lider ýok. Her kimiň öz borjy, wezipesi, ukyby bar. Her kim öz ukybyna, başarýan, bilýän işine görä jogapkärçilikli hereket edýär. Ýöne biz çykyp reýting üçin masgara bolamyzok, wejera bolamyzok. Reklama reýting üçin bolgusyz bolgusyz zatlar edemzok şow edemzok geregem ýok oňa wagty gelende hemmesini görersiňiz şoň üçin hak bileleşigindäki kimi şotaýyk goşjak bolýan bolsaňyz goşup bilersiňiz ýöne hak bileleşigi öz halal ýolunda, hak, hukuk ýolunda, adalat ýolunda, akyl, paýhas ýolunda öňden bäri edip gelýän işlerini mundan beýlägem dowam eder. Şoň üçin, ýürekdeşler, pikirdeşler, ildeşler, garyndaşlar, hossarlar, mähriban doganlar, ildeşler, mähriban, eziz, gadyrdan türkmenistanlylar, gaýrat ediň! Halk bileleşigini absurd işleň içine goşjak bolma. Diktatorlykdan halas bolmagyň ýoly haram bilen halaly garmak däl. Ogry jümrülerden medet gözlemek, haraý gözlemek däl. Özüni oňaryp bilmeýänler, ogry-jümrüler, her hili jenaýatlara gatyşanlar, lebzi halal bolmaýanlar, özi haram adamlar, nebsewür, görüp, iň bir nirde bir negatiw, minus bar bolsa, hemme zady özünde birleşdiren, adam bolup bilmeýän, ile goşulmaýan halkara guramalar gollanokmyşyn, halkara guramalar üns berenokmyşyn. Halkara guramalar samsyk däl-ä. Halkara guramalarda işleýänlerem samsyk däl-ä, kimiň kimdigini bilýärler-ä. Ogurlaň bileleşigini, jümrüleň bileleşigini, absurd bileleşigini, absurdistleri, hoppozisiýany, huppozisiýany näme üçin gollamaly? Olarda logika bar. Olarda tejribe bar. Olarda wyždan we ynsap bar. Näme üçin ähliumumy adamzat gymmatlyklaryny basgylamaly, ogrulara, jümlülere, absurdistlere, hoppozisiýa şolaň bähbitjikleri üçin, şu wagta çenli hiç zat edip bilmediler, başaryp bilmediler. Stambulda boldy, şeýle boldy, beýle boldy diýilýän zatlaryň hiç biriniň subutnamasy ýok. Sud, kazyýet subutnamasy bolmaýan zatlar üçin karar berýärmi? Beren oňa, Ýigrimi bäş adam gürrüňi bar. Bu ýigrimi bäş adam kim? Hakyky bular aktiwistmi ýa režim bilen belli bir şertlerde dillüwşük edip, şol etmeli buýruklaryny, şol buýruklary doly berjaý edip bilmänsoň, režim bilen arasyndaky dillüwşügiň syrlaryny bütin dünýä äşgär etmez ýaly derrew tutulyp ýygnalyp kontrol astynda tutulmaly ýigrimi bäş adammy? Ýa hakykatdanam halky jemgyýeti halal dogry ýolda dogry metodlar bilen herekete geçirip biljek ýigrimi bäş adammy? Ýada üçünji diktatorlyk başa barman heläk bolan pursadynda Ynha biz daşary ýurtdan aktiwistlerimizi getirdik, oppozisiýany getirdik, şolara Türkmenistanyň ýurduň içinde partiýa-da açdyrdyk. Ynha Serdar kakasyna, atasyna meňzänok, doly demokratiýany getirdi diýip bir salym öz kontrolyny doly güýçlendirýänçä oýnamak üçin, Ulanjak oýunjaklarymy, oýnatgylarymy şol ýigrimi bäş adam we şo ýigrimi bäş adam bilen baglanyşykly beýleki adamlar. Bärde gaty gümürtik, garaňky, düşnüksiz zatlar bar. Şoň üçin, bir zada düşünjek bolsaňyz, düşünjek bolsaňyz, pikir etmeli. Ýalan bilen dogryň, haram bilen halalyň arasyndaky tapawudy biljek bolsaňyz, ýekeje ýoly bar. oýlanmak, pikir etmek. Pikir ediň, oýlanyň, eliňizi wyždanyňyzyň üstüne goýuň. Haýsy dogry? Wyždanyňyz näme diýer, eger bar bolsa? Şonuň üçin hem bu biderek manipulýasiýalara gerek ýok. Öňki, soňky owry-jümrülerden halkyň adam sanyna goşmadyk goşmajak adamlaryny jemläp olardan gahryman ýasajak bolmaga, olardan hökümet ýasajak bolmaga gerek ýok, muň logikasy ýok. Eger siz şuny etjek bolýan bolsaňyz, onda diýmek siz üçünji diktatorlygy isleýäňiz. Şuň terjimesi, manysy üçünji diktatorlyk. Başga hiç zat däl. Halka peýdasy bolmaýan adamlary üýşürip, Nähili halka peýdaly iş edip bolýar? Şuň logikasy barmy? Biz-ä göremizok şu taýda logika. Eger düşünmeýän bolsak, biziň aňymyz çatmaýan bolsa, ýetmeýän bolsa şuňa, onda düşündiriň sizem. Ynha, biziň soňky bir gije-gündiziň dowamynda düýnki wideodan soň, gysgajyk wideodan soň özara diskussiýalarda, pikir alyşyklyklarda edilen gürrüňlerden çykan, çykarylan netije şu. Indi siz teswirlere ýazyň. Absurd bileleşigine özüni oňarmaýanlar bilen birleşip, şolar bilen bileleşip halka peýdaly iş edip bolýamy? Onda näme üçin halk. bu watandaşlary aýyrýar. Näme üçin biziň onda dilimizde, ahlak kadalamyzda, edep-terbiýämizde adamlar topar-topara bölünýär? Ýagşy adam, ýaman adam diýip, lebzi halal, nebsewür diýip, şular ýalaky atlar, sypatlandyrmalar bar-a. Jemgyýetde her hili häsiýetde adamlar bolup bilýär. Ýöne bolmaly, bular hökman bize gerek. Hakykaty, durmuşyň lezzetini seljermek üçin bulaň hemmesi gerek bize, gerekgäl diýemzok. Gerek bul adamlar bize. Jemgyýet şundan emele gelýä. Ýöne, il-gün bähbitli işi diňe halallyk bilen, halal adamlar bilen, dogry adamlar we dogry metodlar bilen edip bolýar. Şoň üçin ýalňyşmajak boluň. Bir ýerde biri ýalňyşýanam bolsa, şowsuzlyga duçar bolýanam bolsa, şoň niýetine serediň. Näme üçin şolaň işi başa baranok? Näme üçin şolar şul işi başaryp bilenok? Ýaňky üç sebäp. Ýa ukyply däl özi, ýa-da ukyply, ýöne Saýlap alan ýoly halka peýdaly, il-gün bähbitli däl. Öz haram nebsi ýa-da başga güýçleň hyzmatkärligi üçin edilýän synanyşyk. Başga bärde logika ýok. Garaşýan teswirleňize. ählihalk bolup, sese goýulşyk geçireliň. Şu edilýän çagyryşlara goşulmalymy? Şolaň arasyna baryp, goşulyp, şolar bilen bir ekrana çykyp, şu hakykatlary aýtmalymy? Gerek barmy şu hakykatlary aýtmaga? Amerikany täzeden açmaga gerek barmy? Bilinýän zatlar-a bular. Ýa bilnenokmy bu zatlar? Ýa bu zatlary diňe biz pikir edip bilýäsmi? Biziň töweregimiz, biziň hak bileleşigimiz, başga adamlar pikir edip bilenokmy? Belki biz ýalňyş pikir edýändiris, ýalňyş tarapdan seredýändiris. Şolar ýaly bolsa düzediň, gaýrat ediň. Il biziň aýnamyz. Eger dost dostuň aýnasy bolsa, biziňem aýnamyz il-halk. Şoň üçin. Aýnamyz boluň, görkeziň bize dogrulary, hakykatlary, maslahat beriň. Köp sag boluň. Her sowaby müň bolup, toýlaryňyzda gaýtsyn. Toý saçakly gatnaşyp duralyň, gysga wagtda Watanymyzda haramzadalardan azat edilen, arassalanan, Watanymyzda, ýurdumyzda, öýlerimizde, melleklemizde, mukaddes topragymyzda. Hoş, sag boluň, indiki efir duşuşyklarymyza çenli Alla ýaryňyz bolsun!